Unotoona vanhu vakutoita museresere vanhu vachitaura zvakasiyana nekuti ndinge ndaita nguva ndisiri pamhepo. Kana munhu wakaita nguva usiri pamhepo vanhu vanotaura zvakasiyana siyana handiti saka toda kumbongoti tidzoredzere vanhu vari kubuda vari kubuda muraini unoziva murume mukuru azvidi murume mukuru kuti murume mukuru ange achibuda mulaini unoziva tinonyara tinonyara ukaona varume vakuru vachibuda muline tinonyara ini ndiri kutaura ndakamiririra povo ndinoshanda muvanhu ndaane nguva ndichishanda muvanhu ndine records ndine records ndichishanda muvanhu tikaona vanhu vanowawata wa tinombobata miromo yavo handiside kutaura nyaya dzevanhu vanoita zvamwari but pane pamwe pekuti unonyatsoona kuti iri irombe iri iri sascam iri hameno dzuvrand dzuvrand rekupedzisira baba vaye vanonzi apo vanozviti apostol vaye apostol shwenga i don't know where he resonates from murume uya uya kabi asi yekupedzisira the video yandakapedzisira kuona maswera sei kuvanhu vari kundiona kuri sei kumamana tanzwa kakuti iyi nhingi lockdown yekuzimbabwe yawedzerwa kusvika musi wa 15 nhai masikana vanhu vanenge vachidiiko kumabasa uko hamunangagwa dai vambongonzwiriwo vanhu tsitsi vambongoitiwo mabhindauko bhindauko rega nditori cheya nditori cheya macho ndakandinyaso ndinyasogara zvizoda kukudzira kuti amsi i love your dress ndera nhasi iri dress iri wakatanga kundifolowa ndera 2015 kare kare wai ndinomboita zvekuti ndinotenga here zveananhingi zvevamwe macelebrity vanotenga madhembe everyday idzi ndedzekudhara idzi ndedzekudhara ndedzekudhara dhara kachana cha aizi hembe yemusunono ke kutoti tingati hembe yemusunono ai hembe ndeyekudzara skin ndoyemai manje skin ngaluza ye skin ndoyemai manje mukuona e eh, skin a ah, skin skin ndeyemai manje skin ndeyemai manje ngalululu skin ndeyemai manje aiwa skin skin ndeyemai manje is new new fresh from the market new skin haiwa hai tiri kubika i and handisi kumira doze randakangotanga naro dose yandakatanga naye ndichiri weblack ndo yandichiri kungonama iyoyo same dose same dose anga ey eh, aiwa skin nyowani skin nyowani kani skin nyowani chingo chiri kuitika u hai please

weekend unenge wacho weekend uri pamusha pako munhu umbozorora uona rimwe rinodhuma maruwa maruwa andinenge ndichidiridzira munhu unodiridzira pamusha panozodei musha unoderi musha usina maruwa asikana kana munhu usingaroji chero uchiroja cheko unenge uchisoruva padhuze pedo unongodiridzwa ruva rako pamba panoitwa uchimiro hey zvinoyo maruwa iwo andinchididzewo vanhu vanobva vaita kudhuma maruwa ako munhu unoshaya kuziva kuti wodiwo unoshaya kuti ndachitaura nyaya baba muupenyu vanhu vasikana nevakomana vana mai nana baba vana vazive chakakodza nguruve musaite katsika kekunzi munoudzwa kunzi nhingi ndewechokwadi ninge azwi chokwadi ndikuva ndada kukubatai muromo ukanzwa munhu anomira pamutuzururu achidhiriza achitaura zvakaipa pamusoro pevatsuri pamusoro pemarabhi pamusoro pevanhu vanoita zvemweya munhu iyeye suspectai kuti something is wrong something haungaite kuti n'anga musha haungaite n'anga imwe chete zvinzwisise izvozvo kubvira tichikura tichinzwa vanhu vakuru vachitaura zvematare emisha whether paitwa tsika mutanda kana kuti paitwa paitwa muprofita kana panzi paitwa n'anga apafe pakaita tsika mutanda mumwe chete pamushaa musha nemusha unotoita vatsuri vakasiyana siyana n'anga dzakasiyana siyana ndokunzi unzi mushaka nekuti n'anga hadzirape nezvakafanana imwe n'anga inoona nemusoro wegora imwe n'anga inoona nemabhonzo evanhu imwe n'anga inoona nezvisandawana imwe n'anga inoona nekurara naamai vayo zvakasiyana siyana zvinoonesa n'anga mudzimba umu saka uchinzwa kuti musha nemusha hauna kutsigiswa nen'anga imwe chete unoona iro rombe riya riya rombe remurume rinomira pamudhundururu onzi ee eh, makandiwa akazundai Hey, prophetess boat katazo dai. Hey, apostle Dumanis. Hey, vanhu vachitukwa vakasiyana siyana. Ani ndakakuza ine zuro. Vanhu vaiziya vaiziya ndichigeza ndaigeza ndaigeza matoilet ku police station. Ndakaudza vanhu ndakachinja basa. Munhu anoziya basa rangu nyowani. ndimai vangu natilda mukoma wangu tilda mukoma wangu tilda mweya ari kuziva kuti ndikushanda kupi basa nyowani tilda akashamisa kachinaitati ko zvadii ndikati handisikuziva kuti amai guru ndandese apa a ah, ini ndigofunga ndikati pandaka aplya bepa iri ndaitaura nachi ndaitaura napure ndikati iwe precious iwe natavadzwa ndibatsirei precious ndipure shamwari yangu profetesi bot cutter yani ndomuti pure ndihasawi wangu ndikati bolaza ndoda kuchi ndoda kuaplya basa iri but eh, handina dhigirii but eh, chingoitawo something something andimuda kusashora vanhu handishore pure uya nekuti handizive kuti hari yake akanoitora papi profetes boutkati handimushore andimuri kunzwa hauzive vanhu vanorapa zvakasiyasi kuti vanhu zvinhu zvawakanozvitora kupi zvinoyambutsana basa iroro basa iroro randiri kushanda iri nyowani iroro ndiri regional manager of something else i cannot tell you exact way ndiri rich we know then area ino yandogara ino ndakatanga basa iro mid january kundiona ndiri regional regional zvikureva kuti macities nine emuno mudistrict yese yevastanoland ndini chawita ndakangoenda ndakangoenda ndakanoudza dingi eh, profete zibho tikati ndakati iwe ndigadzirire ameno zvaakaita ameno zvaakaita akangondiudza zva mainstructions e ndikati enda unodai pauri kuenda painterview enda unodai enda unodai enda unodai ndiri papi nhasi naiye bolaza uyu profete zibho tikati uyu ari kushorwa naapostol chivenga totora vanhu vekwamakandiwo pane vanhu vakaitwa zvakanaka ini handiende kuchechi kwamakuefe ini asi tikada kutsvaga vanhu vane matestimoni kwakaye kunoendwa kuufi apere vamwe vanhu vakaita rombo rekuzvara kupiwa chibereko vanamatirwa naprofeti magaya naprofeti makandiwa vaya even kuphd kwamagaya kune vane matestimony iko so what the fuck is chiwenga who the fuck is chiwenga anomira pamudhundururu achiudza inini andinikudzwa inini hapana n'anga ekunzi pakaita n'anga kwandisingaende ndakatanga kuziva bolaza paakapinda nhingi prophetess botkata naapostle dunamis pawakauya i think two years ago isu tikaenda ani makanzwa chero tanya asati aitwa zvemanhingi uyu prophetess botkata vakataura vakatarisa mari yavo akatora hari yake pure akadai mari yake akati ururu ururu ururu zvikanzi mwana ndewako vanhu vanga varipo palife papo munonipupurira Bonaza akatora hari yake akati ururururu chikazi mwana ndiwenyu kwini. Zvinhu izvozvo zvinenge zvichionekwa nevanhu vanhu vanosvora vanhu. Saka vanhu vemuZimbabwe musarariswe nezamu nemukanwa muchinzi ninge aite ninge aite. Munhu anonzi aite wamutraya aramba kuita. Kwete kuudzwa uri kure kunzi ninge aite. Ningaite ende imi musaende kuchechi isingabviswe tithe. Tithe mutemo waMwari. Those people who are doctrine vanoziva Bible vanotaura kuti tithe mutemo waMwari 10%. Hakusi kunzi muri kubirwa. Musanyeperwa. Ina handiende kuchechi but I know it. I, I don't go to church but I know kuti tithe mutemo waMwari ukaona mufundisi anobuda achishora tithe munhu iye is devil devil devil devil maximum unoshora tithe tithe unonzwa akabuda kakabuda kakamurume kakachekeresa mukadzi wakeyo iko kachiwengaka zvakanzi unonzwa wakuti tithe tithe unonzwa wakuti tithe tithe yes at least zvese zvinotorwa naama kandiwa zvandowira nazvo panyaya yecovid ndinofunga kuti vanhu ngavateerere zviri kutaurwa nemachiremba vanhu ngavagare vakapfeka mamask vanhu ngavaitwe mavaccines akauya e eh, ndinongoti wamakandiwa imitaiwo zvespiritual uku kuchechi ndoo kwenyu but izvi zvemadokta izvisiirei kumachiremba ibrand dzainjiniya dzaakushanda asi i will never denounce vamakandiwa kana vakutaura nyaya dzemweya because he knows that office to the maximum i will never denounce him kana akutaura nyaya dzise mweya nyaya dzine chokuita nemweya so i am telling you imi mazimbabweans don't entertain someone anouya achikutarisirai munhu wamwari wenyu pasi whether manzwa iko kamurume kakachekeresa mukadzi kachiwenga kachiti e magaya munoedzwa kunzi magaya ngaapedze eh, ngaapedze covid magaya ngaapedze eh, eh, makandiwa ngaapedze covid hebotikata eh, ngaapedze coronavirus ndiyo chete yatanga kuuya zvatine edziwa yakapedzwa nani Zvatiine aids wani vana tata vechasi tiri kukabira mapiritsi emaARV nekutsvuka kwangu kwese ukuonai nekutsvuka ndinyasoturika makumbai nekutsvuka kwandaita uku nekutsvuka nekunaka kwandaita uku nekunaka ungazoziva kuti munhu ari kumwa mapiritsi edzuu kune vanga vasingaziva kuti ndinomwa mapiritsi ndiri pemapiritsi ndinomwa mapiritsi eedzi nekutsvuka kwese uku edzi yega yega iyi edzi edzi edzi edzi kunonzwa takatodai kumba yati hiv unonzani kunzi hiv iyenzegegai asi zvakatadzwa kupedzwa wani takambozvikwanuka zvekuti makandiwa haazi profet nekuti atadza kupedza edzi chazoshamisa pacovid-19 chii eh vaccine iriko ivanhu vari kumwa mavaccine so if you are listening to me and ugona pane rimwe zimukadzi rari ri pavhidhiyo mukadzi anga ari pavhidhiyo anonzi ani mukadzi anga ari pavhidhiyo yachiwenga achiseka amai mune nhamo mazvipakurira nhamo kune rudzi nevana venyu vanofa vari marombe haumire panosekwa vanhu vamwari haumire pane vanhu vanoshandira denga you don't laugh kana vanhu vamwari vachita basa ravo be careful handinelingesi tayambutswa pakati basa rangu rekupanisa ndayowanisa nebasa randakawaniswa nabotkatai bara randura ndakushanda randiri regional manager i ndaishanda mutoilet ndichigeza matete ndakariwaniswa nemurume boyfriend yababy mother wangu boyfriend yatekla big show ndiye akandiwanisa basa radaigeza matoilet umu vanondifollowa no vanozviziva izvozvo ndaishanda ndichidyara miti inini ndikabviswa kudyara miti nabig show murume anokwira bhebhi mama wangu inini mupostori mukuru wekusouth africa uku motiudza chii ati shora ushora uzive paunosimukira napo Tinoshanda muvanhu hatishore vanhu. Vanhu vanoziva ushore. Tagara muvanhu isu tikanzwa kunzi pane muprofita wekwanhingi tinoenda tobatsirwa. Dai dai ndakada kushora hari dzaprofetes bolt cutter naapostle dunamis kuti hari dzavo hadziite nemafuta avo haaite. Ndingadai ndiri kushanda basa randiri kushanda nhasi ivi. Ezvino hodai chikuonai muri kuona kana bhodhi yacho inonyatsotaridza kuti uyu regional manager handina kana dhigiri asi vanhu iva vanoziva magic dzavakaita uzonzwa vanhu unomira pamudhunduro vanhu chii chandikuedza kukudza ivanhu wee musashore musashore vanhu vanoita zvechecha mukaona panonzi panosukwa munhu muchinzi muri kudyirwa mari kana usingadi kungodyirwa mari yekusendipo wonyarara zii e eh, kana usingadi kunobvisa mataidi andisati ndambonzwa chechi isingabvise chegumi muupenyu hwangu chechi isingabvise ukaona ukaenda kune chechi isingabvise chegumi itori satanism e ukaenda kune chechi isina uh, mandeti yekupa its satanism nekuti chero jesu aikurudzira kupaa chero ani chero paaita paakapinda mureveration yake aikurudzira kupa kupa kune mufaro kunokunda kugamushira so i don't know who is listening to me right now amusati pamudza ndakapedzisira kutaura nyaya yemafundisi ndichidzora magaya magaya ada kunyepa ada kuuraya vanhu achiti vanhu ngavaregedze kumwa maarv akutaura nyaya dzeaguma ambva azoteerera magai ambva ainyarira nyaya yaguma iyoyo and i only talk nyaya dzemaprofit kana paita inonzi extreme dangerly dangerous emergency this is emergency vanhu vanoenda kwamakandiwa respect your father

remain in your tribe kana muri vekwatribe yekwabout kata naadunamis itai zveko remain in your tribe and respect vanhu vakadedzwa namwari don't look at their mistakes because before they are men of god they are men they are men then of god machinzwa they are men first vanhu then vamwari saka musade kujaja nekuti ninge akazodai ninge akazodai vamagaya vakazodai vamakandi vakazodai vakazodai don't look at their mistakes their men then of god which means they come with their you know sevanhu vanouya nemamistakes avo vanhu havana kudonha kudenga uko kunzi vakadonha kudenga kuna serafimu uko vakadonha kuserafimu kunzi o oh,

she does her programs quietly hatsike kana munhu kana konzi kana vedava profet fred ava avana kana noise yemunhu ukaona aita zvake zvechechi akaneta umuni apfeka madresi ichichichi haana noise nemunhu profet fred nikazvikatikatit haana kana noise nemunhu saka mukundudza kuti nyika yese toita n'anga imwe chete here nhai veduwe vakafa hapana chavakaona tongoita tsuri rimwe chete nyika yese kunzi muna chiwenga nyika yese nekuzara kwanyu kana usiri muroyi mwaya love nelike imi vekwachiwenga vanoenda kuapostol chiwenga tongokumbirawo kuti rambai muchiita zvaapostol wenyu asi dzidzai apostol wenyu kuti nyika nekuzara kwayo haingaite nganga imwe chete ukunzwa ungobudisa nyama uza kana watsuka mm. sikana kuti ze unenge wakuda ukonzwa ukugera wakakuda kuti ndikushama asi kungo omaketawa taa official divorce dikati zvichaziye kuti ungodai ndatsuka wachinobvira sikana shore ndakazoti Dress randakapfeka iri eh, busoka cleavage zvino ndinobva ndandibata kumusoro mazama wanenge achida kungodziwahwa naye asikana uchione ku e vanhu hatishore vanhu mufunge vanhu haushore vanhu ngatisavei nekakushora vanhu mukanzwa kana unzi kwaita kana n'anga chaiyo kana vanhu vanoenda kunorapwa kana kuna mhosva kuna adhimaya munin'ina wangu kana adhimaya iye akakuyambutsai mhosva tv yambutswai kana vanhu vaenda kuna jeni nekuti jeni uyu jeni najeni anoita zvechiprofita neng'anga jeni uyu wekusimbo life ing'anga iya muprofita makanzi mainoyambutswa ikoko endai munoenda andiri kukudzai vanhu vanoita zveizvo vanoita ndopo umwe makanzi maenda kwakuki kukanoita futi izvo zvenjuzu zvechichi vanhu munhu unoyambuka paatiyambuke panzvimbo wani ini ndikakuudzai ndiri kuzimbabwe because inini handisi munhu anoita zvemapostori sereka asi n'anga n'anga ndikakuvhurirai musana wangu uyu kutemerwa kwandakaita muzvasika muchandisingaite malive anobusa musana uri panze nyora dziri kumusana uku munofunga kuti vanhu vaiita sada hapana panisina kutemerwa kumusana uku ndiri munhu anoita zven'anga ndiri munhu anoita zven'anga n'anga zvitopito zven'anga bashto ndoziva izvo zvapana kwaunondudza muzimbabwe umu hapana kwaunondudza pansina kustsika ini kwaenda ndichipfuura ati chiporuso chandakatoka kuzopinda pandakabva nonyika kubesinayi kwawimbo uku kugora uku hapana kwaisatotukaiti zvinhu zvida kuti zvinhu zvifambe ndakambononyikwa kubesinayi kugora uku uchida kuti zvinhu zvifambe kuchipostori hatina kushora kuti yeye kuti yeye chino chipostori chakazonzi kuti ndakanonyikwa mubesinayi inini chandozoziva kuti ndazoita celebrity nhasi ibesnai ra rekugora here kana kuti inyanga yekupfunya nguo kana kuti kumuzarabani kwandakaenda gore riya kana kuti kuchishawacha handichaziye asi hauziye ndakakorera munhu vanhu dzidzai kurespekta vanhu vane zvipo basa randiri kushanda nhasi kuti ndakapiwana nekuti ndo n'anga yandakangoenda chete kuna nhingi prophetess kuna pure nemurume wake tafatswa kuna prophetess e, botcat naapostle dynamis ndo kwandakaenda ndichitora ende basa iri ndinasi kamvunga ndoriwana because kwainzi minimum requirements is a bachelors degree in chakadaro chakadaro area area ini nditori student yesocial work asi andatomboita dhigirii racho ani mukaona munhu akano isu takaenda tichiti veduwe prophetesi nehari dzenyu netsvimbo dzenyu nechii chii chii tiitire zvitobuda zvakabuda ani mukaona saka kana uri munhu uchimira and imimi vanhu vanoenda kwaprofeti kwa makandiwa vanoenda kwaprofeti magaya kana kwanana dunamis kana kwana botkata kana kwani munomira muchishorerwa mafundisi enyu makafumuka ukanzwa mufundisi wako abatwa enda mucomment section unomiririra vamakandiwa go and fight for him inini ndiri kumirira vanhu vese because ini ndinoenda kwese n'anga i go kumaprofita ndoenda kuchechi ndoenda kana kuri sina zita rangu ini hakuna kusina zita rangu ndoenda mirirai mafundisi enyu fight for your fundisis fight for your pastors fight for your prophets ndamirira mukoma wangu tiudhamo yokuti iwe chiwenga if i see Varume vane mboro diki munonetsa stereki. Ko ungagone chii kana une mboro diki ende ndakatoiona mboro yako idiki futi iwe. Pane zvaunondiudza kana wafunga kuda kusimudza mhepo ngindi chiningindiriza wanji. Ndakuchitaura ndakamiriri ndinomirirwa neauta yamakandiwa ndomirirwa neauta yamagaya ndomirirwa neauta yabot kata nadunamis ndo ichiningindiriza toni ndingindiridze toni iwewe chiwenga nekuti ndiri kumirirwa nemaauta evanhu vandiri kutaura chiningiriridza tona tonozvita kamungiriridzi kevanhu uno hapana wausingabate kwese uriko who are you who are you you want to stop raga who are you chiningiriridza tona varume vane mborodiki vanonetsa mukakaona kakutaridza munongoti eh, kwini vakati mborodiki mukangoona kava kutauza munokoti mkwini vakati mboro diki i will never stand solo tichinzwa track record yaprofeti makandiwa zvakaitira vanhu zvakarapira vanhu uchinzwa track record yaprofeti makaya vese vana duna mizozo vanamanhingi vananhingi vana zvakama apure uyuyu profetesi boti kana vazovaimai manje uri kunzwa vanhu vari kubatsirwa vanhu vari kusimuka muuk umu muvanhu vari kusungirwa ndaitaura nemumwe mukadzi wekuliverpool uyu akabatsirwa naprofetes botkat akasungirwa murume murume varume kuuk inhiririka varume kuhabana vanhu vanohurira nevarume kuuk varume kuuk vanenge amheno akatotstanda huririni huririni huririni subject vanohura zvezvi asi akasungirwa murume zvino akungoti achibva kubasa ngona ngona liverpool nechelsea kana ungoona manchester united nemanchester city zvichitamba murume akangogana akatarisa patv ko chii hanzi aqueen ah, akasungwa naprofetes broadcast akasungwa onzwa vanhu vane matezi matreg record kumutwini wangu ari kundifonera kwaiteiko e eh, bhururu ndiri palive

andisvore vanhu vemweya usasvore vanhu vemweya usasvore vanhu vemweya ndaka mazuva anga ndiri kubudiriro ndandine imwe nganga yako inonzi tozi tozi tozi ah, ainzi mai aniko mai azita rakanonzi tozi nganga yangu chipfupi so akanditemera nyora kumagaro so akaita akatenditemera nyora kumagaro zvikanziwo ucharoorwa nemurungu ivo unoza ndicho ndaibika sata mazuva iwawo zvikanzi kuroorwa nemurungu iwe asi aunenge usingagare munomu ndikabva ndadhu ndikati ndokundokupumikuwa ndichaenda kuchi kusouth africa nekuti ndopapari padhuze pandoziye ndandamboona kusweden unenge wakuona kupi unenge usina discernment yekuona kwese ikoko asi tozi tozi akanditemera nganga i akanditemera nyora kumagaro uko akatora akatora nyora akatora akati mainingimi aiti mainingi ndozita rangu raiya mainingi amainingi ndiri kukondera hope dzenyu dzakanaka mainingi akandichomera njoro ndichipinda muno musweden handina kumboita kana four kana five months ini ndakanoona richati tozi anditemera nyora kumagaro andikona handina kana kumbodzidziswa chikoro ichoko kana nani kuplan dzangu unoenda ende hana utemera kana nyunda nereza yemunhu akatiwa nereza yako amino zvaakandipinza kumagaro ikoku zvandakapinzwa kumagaro munhu auziye munhu zvaunenge uchifakwa ndakafakwa ini ndakabva kwanyora kumagaro uku kwakafakwa nyora garo rekuridyi negaro rekuboshwe rekukwakwakwa akafaka mushonga tozi akafaka mushonga edzimai anoko edzimai maitiresi kubudiriro ku makabvunza kaka inonzi maitiresi kubudiriro makabvunza kaka inonzi okuti akakana pakaitwa kana kuti bira pakaitwa kana kuti imaenda kubudiriro tiunokushaka anonzi maitiresi haizi ngange yekutamba nayo maitiresi Maitas tozi anoti tozi repi ndozita rake iroro tozi taini takaenda kumabira uku kumabira uku kumabira tasvika padzika tozi ainyangarika ataipinda mvura taisara tobuda isu tozi aizodzoka kwakuedza takagara tiripo tichiridza ngoma pamba mvura ipapo tozongozobuda akabata zvinhu so akabata mishoka akabata chete takabva makasiyana siyana

ndakapinda muno musweden muno muno handina kana kuita mazuva ende mazuva ndakapinda musweden toziye yanga atorwa kuenda kuamerica uku kunoshandira imwe munhu kuamerica anoflya ano anoenda kuamerica anoenda ana hapana kwasingaiti anotorwa achinoshanda ndon'anga dzinondibika inini kuudzwa n'anga kashoti bes kamukadzika kanokudza kuti iwewe hapana zvaunoitwa iwe iwewe chero wakanzi waenda hapana zvaunokuita kuna vanhu vaunomira navo onzwa vana apostle uchinge e eh, nhingi ezvinda eh, yanga yangu yave kuita mari vachitora vanhu vachiti kupa yanointi ingave iyo kupedza korona teererai mutemo wenyika nyika yakanzi lockdown vanhu ngavagare mudzimba vakanzi pfekai mamaski pfekai mamaski musapinze maapostle enyu pamuyeso takabva muzvakawanda wanda isu kana kumfakosi kwakwana umwanzi sekuru dewa kwakuina amwe sekuru wangu waigara kumfakosi uku vakanditemera pakasiyana siyana sekuru iva vachinditemera zvakanzi uchagara uchibhuruka nendege ndiri kupi izvozvi kumfakasuku vangauri kusekuru dewa vekumalawi uku kumfakasuku hamene kuti vachiri kwere kana kuti chii vangauri right echikuru so e ukapedza wanokugeza wokugeza wogeza wopinda mutoireti yavo yevarwere taipinda mubathroom yavo yevarwere wogezwa nemushonga imomo wapedza vokupa mbanje waya waiputa zvozobhuta vapedza kupa mushonga wokunzi nhasi hausi kudzokera kumba uri kurara pano mushonga wenda kuti udye takugeza zvinhu zvaunenge wakadyiswa nekuti patinorara pamwe tinorara tinorota tichidyiswa zvinhu andiri kuona saka ndairara pamusha ipapo ndonzi nhasi uri kurara pano mama wafana uri kupita tena ndoda nda ndamboenda ndaita zve debate kai ndabuda pama tv kana uchipawa ndoti ndiri kuti sasa tiri kurara kwa tiri kurara audze vanhu kana uchita ba program ako azvizvo kuti hey mama ndiri kunanga zvudzwe wanu kana uchita ma program ako munhu unoita ma program ako zi zi munhu you do your program zi iwe ne hana yako ndokuzazvikuita toramba kwa sekuru kwa sekuru dewa ikoko sekuru dewa vachinditondodya mushonga iwowo ndairutsa zvezvekurwara ndichirutsa zvikanzi uri kurutsa zvinhu zvawakadyiswa ndichirutsiswa nyananga dzangu nhasi ndiripi where am i hanzi papi nhaitati ndaidiko ndaifamba netsoka nekuti ndaisanda nemari ndaibva asi maitirese vanozikamwa mudiro two munotoudzwa varimo Ah, sekuru dewa zvandaita ah, ndati zvimbosiyeni ndaipinda nemudiro ndaiti kubudiro tuka ndati mubudiro one ndapinda nemubudiro one ndopinda mupaki yemubudiro one munhingi bandi remubudiro one rinonobata kufour uko ndopinda mubudiro four ndapa mashops paipai pabudiro five ok paipai ndopinda nepabani nepanjanji njanji yekutakuda kunopinda mufakosi padhuze nekumarimba ndiche ndakapedzisira kunzwa nezvawo kudhara kudhara asi ndichavatsvaga ndichavatsvaga ndichavatsvaga ndichavatsvaga saka vanhu kana uchiita zvinhu zvako mapurogiramu ako zii zii yangu wazvino vanhu vari kuronga tsoro dzavo vanhu vanoda kuroorwa vanhu vanoda kupinda mudzimba vanhu vaneta nechihure ungoswera uchiudzwa apostol chiwenga anoswera achikuudzai kuti makandiwa haaite magai haaite dunamis haaite boltcat haaite who are they musha ufa wakaita n'anga imwe chete ezvino ichechi kusimba kwandakaita uku handizive kuti in'anga kuchihota kwakude imwe n'anga pakona umwe dread so kuchiuta uko kuna umwe dread rasta mane kuchiuta uko asingaite iyeye anorapa ari mubako so anorapa ari mubako so kana akukutemerera anotora chii amherero inenge nyoka kana kuti chii anokutemerera nemazino echinhu ichocho kwete reza kana chii emazino ndakabva nekure so musanyeperwe munhu unobuda nepakasiyana siyana saka uchikudza kuti musashore vanhu vanoita zvavanoita they know their secrets saka today kakaona kaita live kamurume kake muporo diki kaika muudzei kuti zimbabwe can not have one apostle zimbabwe can never even vamagaya kana vamakandiwa hatisati tambowanzwa vachitarisa vachitaurira amwe maprofita kana kuti amwe maprofeti pasi because vanozviziva kuti nyika haife nyika imba musha haufe wakaita n'anga imwe chete vanoziva izvozvo nekuti zvinogona kurapwa naamakandiwa zvimwe havazvigoni zvinogona kurapwa naamagaya vamagaya zvimwe havazvigoni zvinogona kurapwa naboutkata zvimwe zvinoganwa naboutkata havazvigoni zvinogona kurapwa nadunamisi zvimwe zvisingagoni zvinoendwa nemapostori nemaprofita nematsuri nemaprofita nematsuri nemachii nemachii nen'anga nemasnzvinanatsika mutanda nechichichichivana gaurani vane zvakasiyana siyana munhu usaitee beba nekuti kuparidza kwaari kuita chiwengada kuti vanhu vese vauye kuchechi kwake ndiko kobviswa mataivi ndiko kotaurwa zvakanaka vanhu vosva vobvisa vanhu vari kwamakandiwa do you know outa yamakandiwa outa yamakandiwa kuti yakamira sei do you know his sacrifices do you know what makandiwa prophet makandiwa has sacrificed for his people well these men of god they just, they just don't come, come men of god they just don't come they sacrifice yes because for you to be gifted to be granted great wisdom and great mysteries and great secrets by god you have to sacrifice do you know what these men and women of god sacrifice kuti imi musununguru wemi usikurunzguru wenu ititi unobata vanhu kunge mapepa ndinotya vanhu vamwari aiwa ukanzwa ndatsurwa nemunhu wamwari ndinoteerera zii pane ndakatsurwa nachiwenga asi munhu wamwari wewe nekuti munhu wamwari hazvishore vanhu vamwari munhu wamwari hazvishore kana ukaenda kune n'anga chaiyo inotarisa rimwe n'anga basi n'anga yayo yake dangerous nekuti haungaite vari varwere vese vanouya pauri hazviite you can never have eh pane umwe ainzi mai kaviya mai kaviya mai kaviya vakazoshaya vakashaya neshuga yanga vanga mai vavo vanga vaine chiprofita chen'anga vanga vaine chipo cheun'anga nechipo cheuprofita mai vavavo mai vebest friend best friend yangu yekuzimbabwe anozi memo mai paida vanhu vekubudirwa vanoziva kuti tate namai paida vakakura vachitamba vese mai paida memo tamba namai paida ini mai paida memo memo mai chera mai paida mai vake mai vake mai paidawo yange iri svikiro iri nganga aimuprofita mazuva atakarwara needziri mai vangu akanzi ah, mwana wenyu uyuyuyuyu anga andagosi mazuva ayo ndaifanira kuenda kuamerica ka ndandaona scholarship yekunoita ningi medicine kuamerica uko vanhu vanonyatsoziva history yangu ndandaona scholarship 2011 ndakuenda kuamerica ndandavhirikidzwa needzidzo dzo zvazvazangana nemweya yakaipa zvazvazangana nemweya yakaipa edzi yazanganwa ne inobva yaita kahybrid keedzi kane to the power mweya wakaipa sikainge iri edzi to the power mweya wakaipa sikainge iri edzi chaiyo anga ri edzi chaiyo asi yazangana nemweya yakaipa vakauya mai paida mai wamai paida e vainzi vainzi taivati chiko um, wesa vaira wesa wesa masango vakauya wesa vakapfeka gemenzi ravo so vakandicharikisa vakandicharikisa vakandicharikisa vakandicharikisa vakabata huro iyi vakadai vakadai vakadai vakapedza vabva vapfeka manje zvinhu zvavo zvemhondoro vakandi amene zvavakanditaiba mai vangu vanga vakotarisiswa because kubudinoka mai vangu vaiva kiya geti ende zvakaitwa usiku pakati peusiku pakati peusiku 12 midnight kurarama kuno kuno ndakayambutswa nawesa masango ini vakazofone shuga shuga ina mugonika iyo uri kuita iwe mandera nangara basi ndiri kukuudza hisiri yangu isiri yekunyepa mukanobvunza best friend yangu mai paida kuti mai paida mai venyu vakaponesa tati ndaakufa here vanokudzai wesa vekuchiwesho mbuya kaviya mukadzi waweston wesa zvinhu zvangu tikukudzai mase so that you know kuti ndakabva nepakasiyana siyana ndakabuda maoko evanhu vakasiyana siyana i onzwa munhu unobuda uchishora vatsuri maprofita uchishora vakadzi nevarume wamwari kudavaniwe musha hauite n'anga imwe chete musha unoita matype netype evanhu ndakabuda maoko evanhu vakawanda ini ah, ndandaita chimumumu iyo pandarwara ipo ndandaita chimumumu ndakamboita chimumuku kwete zvefeki chimumumu chaicho three days last born yemumba mamai vedu isusu muprofita azinotyisa baba uma sekuru last last born yemumba mamai vangu inini muporofita anotyisa uyoyo muporofita wekuti vanobhururuka sekunonga wabata tsvimbo yavo so vanobhururuka vanobhururuka ndikukuudza izve chokwadi sekuwanise kulasi babauma vakauya netsvimbo yavo ndatati ndahachatauri ndachimumutsidhesi mazuva andarwara needziwa wai ndandikukuudzai zvechokwadi hama dzangu andisi kukunyeperai you can ask anyone kubudiriro to ani zvinhu zvangu zvazvisiri zvekunzi ndaita zvinhu zvakavanzika ndakaita chimumu mu 3 days baba wamamva wafundirwa namamuchikwanzi halasi tate hachatauri baba wama wakauya netimu ravo remapostori vanopinda chiko wachese zvapupu zvachezvi baba wama wakandirova netsvimbo yavo iyoyo yakanamirapa tsvimbo iyoyo ndokutanga kutaura kuti uyi zvinhu zvatisingazive kuti zvinoitikirei asi vanhu vane zvipo zvavo andimuri kuzvinzwa vanhu vane zvipo zvavo ndakatanga kutaura ndarohwa netsvimbo yemashari yaasekuru vangu ini hanzvadzi yamai vangu andi muri kuona zvinhu zvine track record izvi endai munobvunza munonobvunza kana vanhu kuba ah, last bone yemubamamai vangu inonzi sekuru lasi babauma wo hwitakwi vanhu mupostori postori uyaopo tsvimbo yavo kanzi ukarowa netsvimbo yavo kungonzi wa pana kwaunoenda ndakabva nekwakasiyana siyana saka ndauya panapa ndichida kukurayirai mafans angu mafollowers angu lets mute munhu anonzi apostol chiwenga uyu munhu ari kuda kutoti vanhu vatambudzike ina ndikanzwa kunzi kwaita n'anga unless ndaenda n'anga iyo yatadza kurapa dare rangu ndinongonyarara waibva agona dare rangu kana atadza dare rangu ndonyarara nokuti pakayambukira ini vamwe havayambuka vamwe vanoyambuka muri kuzvinzwa tabva pakasiyana siyana siyana kuri kunzi dai nyama yangu inochekwa yakavhurwa iyi kune mipazi yechiprofita kune mipazi yen'anga kune mipazi yezvitopito kune mipazi yevaroyi vakarapa nekuroyenura vakadii vakadii vakadii zvakasiyana siyana ndokunonzi kugara munhu mwana kuti tinoda kunyepera one holy jesus eh, eh, mukadai mukadai mukadai chero vari kuramba kuroorwavo usangorambe uchingoenda kumaapostolic faith mission chichi chimboenda kana kune dzimwewo maapostolic kana mboenda ukada kune n'anga unoenda uri wega usaende nemashamwari nekuti kana wakuchata unochata uri wega ka hausaini document uri une shamwari wakonzi uri kuchata kuchata muri two kana wakuchata unochata uri wega ndikuda kukudzidza kufamba famba munhu famba famba munhu nokudzidza kufamba yes uchambodyirwawo mari sekurongo chiriko ndiana kudzidza iti sekurongo hana kufa variko sekumeso variko nemhuri yavo namai vavo vakavaka zimba ravo kuchiko kwavakatenga ipawo impaziwombe uko doing very well sekurongo doing very well Do even hapana handina nanga yakafa iyi. Vakafa ndi mai vanhingi. Mai mai dewa kwete dewa. Uh, wesa masango. Mai va mai paida. Vakafa ne shuga vakaita shuga. Vakarwara ne shuga shuga munoiziva shuga yakafanana ne cancer yakaoma. Asi mukabvunza track record ya mai va mai paida yo mukadzi wa Weston. Ii, ii, ii, vai vanhu vaiuchika futi. vaitozikanwa mabudiriro ikoko vaiuchika kubvira kuna vakadzi vanga vatapura vaiuchikwa ende vaiuchika nezai zai chairo kwete kuti mishonga yakato zai vaiuchika nezai chairo tozokwapera mwedzi aa mukadzi uyo atoneningi nemwana ah, vauya kuzotenda ah, mwana wekuuchikwa uyu mwana wekuuchikwa uyu mwana wekuuchikwa uyu saka nhasi kana uchindifollowa especially vakadzi ndimawandowirana nemakadzi mafollowers famba yasikana Yes, unodyirwa mari yendi dze kune vamwe vanodyirwa mari. Yes, zvinoitika asi sango rinopaneta. Sango rinomusamuka takangopinda pane dzimwe n'anga dzataidyirwa mari nadzo zvinoitika. Asi dziripo dzechokwadi. Sango rinopaneta. Famba munhukadzi. Famba. papa mukone ndakubvurira history yangu ndakubvurira history yangu handina kana zvandasiya ndakubvurira munhu kati famba unofamba uri wega famba uri wega ya saudze niki kuti tambaida wakutaurwe kunonzi kumaziva ndadzoka akutaurwe chero isusu pataifamba isusu sambotaura kana kubuseta taura unobudiro ni mama nchambo ndanhasi handisi kudzoka ah, mai mai angu aiva mahura ayo mahura anorara pamba ino ndaitoponei kuti ah, mai angu kuti ararara kuvarume indarara ndichibikwa ndaizozondichaita serebri dzenyika ndaizozondichaita serebri dzenyika iri tazenjeresere kuti nyika iyi eh, apa ndaifamba nanhasi ndichiri kufamba izvino ndakufambawo nedimension ndachasiyana ndakuendawo kune dzimwewo nyika taendawo pakenya taendawo kunonzwawo dzekuivory coast taendawo kunigeria taendawo dzekugambia uchinzwa nenyaya yekuti malevels asi iwe level rako iwe uchimbofamba munyika mauri imomo vakuvakosi marimba wanzwa kugirenora wanzwa kuchitubu wanzwa kunofamba famba munhukadzi chero wakanzwa unzi ningi ndiani ari kukuroya unoti edu handakuvinga ndiri kuroiwa nani ndinoda kuyambuka tobva takudzidzisai masikire dzekupinda munhu unoona rimwe rinopinda munhu ndakuziya ndakuziya kuti ndiyena iwe uri mwana mudiki iwe youare baby uri ecd you cannot withstand the truth of the information yambutswa chete uda kunyora bhuku uda kunyora bhuku revaroyi donyera bhuku dauzechi yambutswa chete munhu yambutswa yobuka kuti kuti famba munhu famba famba usanite famba kaka kaka hodi hodi kaka munhu kufamba hodi pano vari pano pano hodi ufamba kaka kaka ukufamba hauziye kwaunoyambuka nako hauziye ini ndakatodzidzwa ndichiri mwana mudiki kufamba ikoko nanhasi ndichiri kufamba ende ndiri kuini wenyika asi ndinokuudzai chokwadi musaite noise vanangu saka iwe apostle chiwenga you will never stop people from going to their churches vekutribe yekuphd morambawo muriko kwamagaya uko vekutribe yekuufi kwamakandiwa moramba muriko vekutribe kwabolaza kwabaotikata nadunamis moramba muriko vanosapota tilda moyo including me i support tilda moyo toramba tichimusapota mabasa ake akanaka ndikukudzwa vanosapotawo mapostori kwamupostori ningi mosapota ikoko nekuti ukaramba uchigobora uchachiwana chauri kutsvaga ukaramba uchigobora ramba uchigobora ita ndiri magobo ini gobora kusvika wachiwana chauri kutsvaga ndati gobora ipapo gobora gobora unomuwana murume wauri kutsvaga iyeyo sango rinopaneta kuti wapinda munganga wototei ndakanzwa kuti nganga yakayambutsa tatenda ndakanzwa nganga yakayambutsa kwini dhuza paziripo pane zambuko rako saka unoramba uita sei kuti gobora munhu ndewe magobo

munhu ngaagobore kusvika wawana chauri chauri kusvika wachibata kune kuda kunyeperwa kunzi hey anoiti moiyo akatenga iyoyo he chiheadband chawakatenga he kubvisa mari muri kudyiwa madzi mari yako yauri kubvisa ndeyako kana ungaudziwa kushandisa mari yako izvino n'anga ini mazuva andaigobora ndichipinda mun'anga taibvisa five dollars ndoyaive yedare mazuva andaifamba ndakabva kuzimbabwe kare 2014 mazuva andaifamba mun'anga chero mukabvunza pakitchen pangu inini paigara pakamanga pamananda ndakangana wamwe sekuru baba agabhu baba agabhu wekugrandview three aaaapa ah, yanapa nenyoka baba agabhu wekugrandview three vakandipa dumwa rechaunga pandakavhura kicheni yangu baba agabhu baba agabhu vaindisekurani ko vaindisekurani ko but vanokozikanwa vachinzi baba agabhu vemugrand v three umu vanozikanwa nevana vane vakadzi three vakavana vakadzi three vatori nezimba vari muline kunge vanogara same line here naaron chindura moyo ikoko kugrand view three uko baba agabhu munonoabvunza ndakapiwa zidumwa rechaunga mure mukitchen zvikanzi enda unochidya ichi chaunga ichocho vabva vanitemera pazvidya apa idumwa rechaunga baba agabhu vari mazita vandiri kukudza yari vanhu vari munonobatsirwa baba agabhu yo anobatsira zvisingaite n'anga yo inobatsira zvisingaite baba agabhu yo baba agabha vakandisotera pakitchen vangu paikira kukasa ndichiruka mari

akadai so vabagabiva vavo ngenvitrium varimo ndikuzodzwa vanhu kuzodzi ndiri kukuudza izvii zvinoita zvinhu zvatakayambuka napo kuzotoona tagara yototiga ndine upenyu hwekutambura and imba inoibzi manchoniri kana uziva kuti mushonga upi wandakapiwa ndingange ipi yakanditemera kuti zvinhu zvifambe zvinhu zvangu zvisisire chii mufunge imi zvinhu zvangu zvinouye chiri straight kana ana anofunga kundiroya hapakafa akagoda kunditoponora nokuti baba agabu vachiriko imi vachiriko here baba agabu imi vapenyu here vachisekurani manamba evanhu ese vanhu chatomboatsvaga ndichatsvaga manamba muvaudze kuti ndaivafarisa fani baba agabu vanorapaka uget with you baba agabu vachiriko here e eh, vachiri kwere baba agabhongo riko vanga uri kugreen vhitiri iwawo saka nyaya yangu yange yawo yatangira pakuti taita mhengeramba mutundira mutsime nhundira mutsime iri apostol chiwengai ari kuda kuzviita kunge ndiye anoziva tumachi tabva nepakasiyana siyana izvo toona tazomira pano tazvitopitoo tazvauita chomvoko chamuhwita hwita chamvari katoona tamira isu tokaona ndamira ndadzika chimbo dzangu so handingouye ndiri ndega pane zvakandimisa zviri pano saka vanhu tisasvore matare ukanzi waenda kudarira amakandiwa ngari respect wakanzi wapinda mudare raamagaya ngari respect wakanzi wapinda mudare raafredi ngari respect we wakanzi wapinda mudare rabolaza raboutkata kana raapostol dunamis ngari respect we nekuti matare nematare ane masacrifice akasiyana pane mazodzo akasiyana pane mazambuko akasiyana ukaziva kuti mumusha hamuite n'anga imwe chete haumbofoka tirasika metsi iyoyo its not even algorithm its not even pythagoras theorem its not even algebra ingori abacas abacas pomene abula abacas yaunotoziva kuti abacas ndoiripo saka i hope and trust my followers will respect what i have to dish and you know i don't lie to you life is spiritual if you don't fight for self better you find someone to fight for you ndakupai maanswer script eupenyu ndakupai maanswer solutions eupenyu today decide to walk nekuti n'anga zvadzakanakira hakuendwe sunday kun'anga chapupupu monday to monday unoenda saka zvive kuti kwamakandiwa kuchechi kwenyu kunorega kuenda unoenda sunday ende mazuva ano zvanaka zvaakuitwa virtually

ndakabikwa na maitresini maitresi akataura kati iwe mfana iwewo paitaura kuti ndokufarira iwe zvipo zviri pauri izvi dai ndandiri une utsinye dai ndakutorera mfana iwewo uchaita mbiri inotyisa iwe kaozi chai maitresi bhuru wangu zvikanzi waitaura kuti ndokufarira iwe dai ndasingakufarira dai ndazvikutora ndakutorera because zvipo zviri pauri zvakaoma hauzi munhu ari right iwe taanobikwa natozuya indai mutitozika ine uniburi wangu tozepi ya aifambana namai wangu wawe chero mai wangu chero ndiwakanzisa dzingi so torumwa neshumba nzira dzemusango ndiwakanzisa dzimba ipi nzira haiwa torumwa neshumba nzira dzemusango ndiwakanzisewo best friend yatozi mama shero bcause mwaive muera shumba vaiti vakamira so ndichibika zvikanzini mai vako ini ndini ndiri kumira pavo pane shumba handi ndinomirira mai vako otanga kukuta makumbo so shero aiti akadai simuke aiti akadai makumbo so aiti akadi wa oti wa oti wazvikanzini ndamai vako ndamira ona dare raakufamba dare rako mai wangu shero ndongogazoenda kusouth africa uko

Eh, ndio tutalisha sini. Ndakazvigadzira ndega. Ah, ah, ah, kana nganga yauya kuchihota uko kukwashihota uko muna beatrice road ndaizotena nepepe mukaka pepe panoita mukaka pepe ndibika kundibika kundibika takabva nekwakasiyana siyana abane kwasiyana saka please chechukai chechukai hanzi rogwe rakanaka rakanaka Kanaka rogo. Ibi kare basi. Kare basi mba. Ato kubuta ime na jambo clean namba mangu na sisa tati. Kare basi chami. Eh. Munoumira kunzi munhu unomiswa nevanhu. Unobikwa nevanhu. Unobikwa nevane zvipo zvokubika. Unobikwa. basa randiri kushanda mai manje ndakaribikirwa nani nabautkata nadunamis iyo vanhu vanenge vaine hari dzavo unzi kunzi vaiti kubatsirei neiyo hari iyo hari iyo iyei iyo iye ufunga kuti vanopenga vanhu vanobata mahari vadziri kudunya zvangu zvinozobva kuna mwari upi waunoziva baba harare mundimhonesera baba harare baba harare ndakurotera hope dzakanaka fana danana neiri nhingi mvana yekunhingi yekuuk unoyambuka anzani uyu meu ndadanane nameu uyu baba harare uyu baba harare akadanana nameu ayambuka baba harare ndiwo uchaita biggest biggest gt star in zimbabwe danana nameu uyu baba harani ndamona ayambuka ndamorotera hope dzakanaka fana nandakagara parwizi chi namaba harani tichitoita kuredza tichiredza nemaoko so mewamvabva wakatogara kukukuko achibva nekuseduko ndikati meuchena namaba harani ndokumuka kwandaita ikuko saka meu uyu meu uyu meu iwe siyana nevana vadiki uyu meu waida kudanana nekamwana kadiki kanonzi andikakauya mai manje meu iwe augoni kune vana vadiki danana namaba harare uyu Baba Harare ane experience nevakadzi wakawanhingawo. Mundiudzire Meu, TJ Meu, Queen of Happy. Queen of Happy. Queen Hepalo. Mundiudzire Queen Hepalo. Queen Hepalo ngadanane nababa Harare. Akatonyorwa ndazvione nandirote zvekumagamaka kwanza ndakurotera oyambuka. Iwe baba Harare wochiregedza zvekudanana nevakadzi wevanhu. Munhu kaachimirawo panano. Baba Harare. mundiudzire ti jeromeo ndadanana nababa harare its a spiritual thing i cannot ndatumwa ndiri mutumwa ndatumwa baba harare ngaadanana nadj me uyu ayambuke here wedj omeo wochitanga kutumira mari wochengeta baba harare wotenga kuti wochengeta eh, mamafelo wanzwa iwe utumire utenge hembe ndikutokuudza zvinhu zvichakuitira muupenyu hwako iwe imeo wotengera mama felo hembe wovaitira zvakanaka uchiwachenesa manager wababa harare chichichi unofamba mushi big shout out kuna mama felo big shout out love her wanzwa beo koyo utanga kuti kuti kusukuruda kudanani tiwana kuti ikanoziyeka mwana kani utonzwa kanotaura kanotarisira pasi mvana akasati kanyeti chakazadza zvirwere andikakapinda mai manje

Ananga adyira pasi. Budiro tasagara pamasofa isu. Dyirai pasi baba. Ngachinje machire pamasofa unge ndopenga ke. Zvaita se. Saka I hope everyone ateerera nandi. Chiregai ndimboita zvomba mangu. Ndimbo cleaner mumba mangu ndoda kumbopyanga. Kuvhaki macleaner ndombokwesha makapetsi ndodii. Eh. DJ Mel Bo munhu asi apfidza nekushandiswa nevakomana vemumwe weUK ava. Takuda kumutsvagira munhu anogara. Baba Harare ari right. Akangoita mistake baba Harare. Aka mukadzi waaidanana naye akazadzwa chirwere nemukadzi waaidanana naye muSouth Africa. Baba Harare, baba Harare anotrust aka. saka mewo mewo ari right mewo anounderstand vana mewo manesi vanoziva kuti munhu mazuva ano zvirwere hazvichazadza nwa vanhu vanomwa mapiritsi vana mewo vanounderstand mewo chengeta munhu naika chengeta nai ee unosvika upi ko mewo nechihure unosvika kupi neuchiura urimo muuk unotindivara mewo Eh, chichi siya chihure. Siya chihure me uchibodana newe uyu. Munhu anomwa pizza kana kutona baba rara kutodzokedzana nyama dzavo kutodzoka. Eh, akazadzwa chirwere nemukadzi wemudurban uya waye kwaigara ari kusouth africa uku mukadzi iye ndiye akamuzadza chiro baba ara anotrastaka nekuti vanhu vasina maorevo havaziye kuti kondomu inoshanda chii vanhu vanenge vachitrasta akangonzi ndini handina chirwere munhu anotrasta vanhu vanenge vasina chikoro vanoziyeko asi ngoti ezvo munhu adzokedzana akuziva upenyu takuda kuti aite zvakanaka ndadanana nameo akadanana nameo baba harirani ngakuendawo kuuk madiro maiona zvaiita stan stan aikwira ndege mazuva anhingi e, ambuya e, amai ngomo mazuva amai ngomo stan aikwira ndege mandira juji ndozvatiri kushuwira izvozvo e, tikufara fani baba harara atonaya mufunge anaya uyu Ana baba alem. Baba alala. Na baba alala. Eh hudene na imeu yo. Meu achaita vane ri meu. Meu achaita vane meu akho. Baba alala anenge atone vana wake zvike. Hapana nyaya yekuti vanhu muchiita vana munovaitira veku nenyaya yecovid ino asikana munenge muchadziwana mari dzakawanda dzichildki vanhu chingogarisanai e iwo meuwo wawopota paunoenda pamalife payo wakutozviti mai harare e ndo matangira zvinoita wakutozviti mai harare queen happy dj mel mai harare nekuti kana uchida chinhu unozvitaura there is power in your mouth iwe mel wakuzvinzi mai harare anokuda baba harare uya baba harare ndibhuru wangu anotofanira kukuda e wakutozviti mai harare munhu chaunenge wada kutozvitauraka e rema rema taunenge wati unofanira kutaura wakunzi maerere kungoti maerere iri tafara nei e don't tolerate kamunhu kanonzi apostle chiwenga dead deadly scavenger very respectai maprofita enyu respectai maprofita enyu i love you so much have yourself a beautiful weekend makandikoshera mufunge bye for now